tšhaba sa modimo phuthego ya modimo bana betso bomme le bontate barwa le barwadi ke ya le dumedisa ke le dumedisa lebitsong le letle la mmoloki le mopholosi e le jesu kriste ya go dumedisang ke moruti solo go tswa phuthegong ya banturu from church of south africa moso o motle e santsene e le ona nna le wena re santsene re tlile go theola ditaba tsa legodimo ntumelele ke re ga re santsene re tlilo go rapela e tlo nna le wena re tsene ka moya o le mongwe ka kelello e le nngwe re tle re tsene ka gare go tshebeletso ya modimo

gore o tsamaye le rona e be ona o di etelelang pele ka gare go tshebeletso ya letsatsi la kajeno modimo ya lokileng ka lebaka la morena jesu o re bolokile rona le ba magae a rona le ga re iphitlhela re le ka gare go malwetse modimo ya matla otlhe wena o ntse o siame o re bolokile le ba malapa a rona papa ya matla otlhe

beke ke ya pele ya julae mo nna le wena re tlang re kopana gape go tla go thaola mantswe a le godimo mo go bathong bo botlhe ba ba dumelang lentswe la modimo ke rata nna le wena ga re ya re ilo lebelela tshebeletso kgotsa kgwedi ena re ya re godisa le go tlotlomatsa le go encouragea motho wa ntate mo a teng ke rata ke re mo ba leng teng a kgwedi e re ye re lebise mo go bona ke ne ke rata gore nna le lona re ka tseya leeto mmogo ke re rise up o oh man of god ke a dumela gore modimo wa rona wa kgona modimo wa rona o na le rona moo teng o tla amogela ditaba tsa modimo go ya ka moo lentswe la modimo le di buang le diphuthego ntumelela ke re re tlile go bala dibukeng tse pedi testamenteng e ntšha lekwalo la rona la pele ke johanne 17 re tlile go bala verse 9 14 and 15 johanne 17 9 14

tsona ga o di bone mo bukeng ya pele buka e rileng ra e tlhalosa buka ya johanne e balega ka mokgwa verse 9 ke a ba rapelela ga ke rapelele lefatshe mme ke rapelela ba o ba nneileng gonne ke ba gago verse 14 ke ba neile lefoko la gago mme lefatshe le ba tlhweile gonne ga se ba lefatshe jaaka le nna ke se wa lefatshe ga ke kope gore o ba tlose mo lefatsheng mme e le gore o ba femele mo go yo bosula lentswe la rona la bobedi leo re yang ko go lona ka moo re tlhalositseng ditiro tsa bapostolo chapter 6 verse 2 verse 2 yona e balega ka mokgwa foo ba ba somepedi ba bitsa barutwa botlhe ba re ga go a tshwanela gore re ka tlogela lefoko la modimo raya go aba dijo ka moo bakaulengwe e tlhopeleng banna ba ba supa mo go lona ba ba supelwang gore ba siame ba ba tletseng moya le botlhale ba re ka ba laodisang tiro e e ba

re lebogela lentswe la gago ka mo o le badilweng ka teng papa ya maatla otlhe le santsene le tlilo tlhalosa re kopela maatla a legodimo a theoge a bane le rona gore mo re sitwang ke go tlhalogana teng modimo ya maatla otlhe moya e be ona o tsayang karolo o re thusa go tlhalogana lentswe la gago jaaka mmoledi wa gago modimo ya maatla otlhe a bonna botswe modimo ya maatla otlhe ke santse ke tlilo tlhalosa mantswe ana go diragale ka mothato ya gago e batlang gore ditaba di fitlhe mo bathong ba gago papa ka lebitso le le maatla la mmoloki jesu re santse ne re tlholo tlhalosa lentswe la gago ke re moya o halalelang a o ke o rongwe ditšhabang go bolela ba latlhegileng ka jesu ya ba lokolotseng papa ya maatla otlhe ke kopa tsena tsotlhe ke tshepa lebitso le le maatla la mmoloki le mopholosi e le jesu kriste amen phetogo ya modimo mantswe a re ya badile nna le wena moso wa letsatsi la kasheno jwale ka ga ke tlhalositse ke re re lebelela motho wa ntate lentswe la modimo le nonofile go etsa mosebetsi mo maphelong a lona fatsheng mo re tshelang teng re iphitlhela re le ka gare go dipitlagano tse ngata tse e leng gore nna le wena re iphitlhela re ipotsa dipotso gore dipitlagano tse di tswa kae dipitlagano tse re tla reng ka tsona ga o tadima ka sheno mo dikgang ba bolela gore bomme ba bolawa baradi le bona ba bolawa gomme ba betwa ebile le barweetsana ba bitiwa e le ka lebaka la gore monwana o supa motho wa ntate empa ntumelele ke re nna le wena ka tseno ga re tsena re lebelele se lentswe la modimo le se buang le rona ka sona mantswe mo ke ileng ke a tseya ke buisa mo go teng morena jesu o ne a na le barutwana ba gage ba e leng gore baebele nna le wena ga e ba tlhalosa e ba tlhalosa e le batho ba ba neng ba nonofile mo ditirong tsa bona tsa lentswe la modimo le rona kasheno nna le wena re na le bontate ba ba nonofileng mo go yetseng ditirong tsa modimo ba e leng gore ka matsatsi le matsatsi ba tla kobamelong ba e leng gore ka matsatsi le matsatsi re na le bona ka gare go kobamelo morena jesu ga a ya a lebile leso la gage o raya ntate modimo o re batho bana ke a ba rapelela ga ke rapelele lefatshe ke batla gore o nkutlwe pila ga re ke a ba rapelela ga ke rapelele lefatshe ke rapelela bona ke verse ya pele ye nna le wena re ileng ra e bala ntumelele ke re ga re theoga maatla a modimo a ile a bonagala mo go bo botlhe ba ba dumelang modimo lentswe ke le le reng ke a ba rapelela ga ke rapelele lefatshe ke rata mantswe ga re ntse re ya le yona a ya a theoga a re gonne lefatshe le ba qhwaile go nna le wena re tshelang teng re iphitlhela e le gore matshelo a rona a tlhakatlhakane matshelo a rona a mo tlase ga sepika e le ka lebaka la gore lefatshe le tlhoile batho ba e leng gore ke batho ba modimo lefatshe ga le batle batho ba e leng gore ba rapela modimo lefatshe ga le batle batho ba ba ipeilang gaufi le modimo ntumelele ntate wa me wena ya ke rapelang le wena wena ya boifang modimo lentswe ke le le reng pitlagano e teng ka gare go lefatshe tseo di go tshwenyang di go tlatsa pelo ke tsa lefatshe empa morena jesu yena o ile a re tlhogonolofatsa morena jesu yena o ile a baya tshireletso mo go rona a re ke ya le rapelela ga ke rapelele lefatshe gonne lefatshe le tlhoile badumedi ke batla gore o nkutlwe pila gonne lefatshe le tlhoile badumedi dintho tse ngata tseo di etsagalang mo maphelong a rona re iphitlhela e le gore re tlalelelane ka gare go maikutlo a rona re le batho ba bontate ke gore re lebeletse lefatshe ra tlogela modimo re lebeletse lefatshe ra seke ra latela lentswe la modimo le ka moo e leng gore ga dintho di re tlala pelo ka maatla a teng mo go rona re iphitlhela e le gore re etsa ditshwetso tse e leng gore di tseya maphelo a batho di gobatsa batho lentswe la modimo lere ke go rapeletse ka lebaka la gore le ile la utlwa lentswe lame le ile la boloka le tse nna ke le rutile tsona ke ka moo ke reng ke a le rapelela jaanong ke rata ke tlisa mantswe mo go wena ntate wa me mo teng gore botshelo le ga bokae ba thata jwang dipitlagano tse teng ke tsa lefatshe ga se tse modimo a o kgethetseng tsona dipitlagano tse teng tse e leng gore di ja pelo ya gago ke tsa lefatshe empa wena o ile wa supa wa hlohonolofatsa modimo a o rapella ke a itse go thata mo matsatsing a kajeno ga re iphitlhela e le gore re ka gare go magae a rona batho ba bua ka diraetse ebile le bana ba bua ka gore ba tla re isa le diflageng empa ke rata ke tla mo go wena ke re lentswe la modimo lere o seka wa lebelela tsa lefatshe lebelela molao wa modimo gobane ganke wa lebelela tsa lefatshe di tla go tlatsa pelo di tla etsa gore o etse ditshwetso tse ka o sane o tla tsogang o itshola ka motso lentswe ke le le reng ke go rapeletse ke go rapeletse ka lebaka la gore o ile wa utlwa lentswe ke bua le wena motho ya boifang modimo ke bua le wena ntate mo teng sontaga le sontaga nna le wena re atamela re shara lentswe la modimo re atamela re tsena ka re ditshebeletso tsa modimo re atamela re ipaya mo pele ga modimo ga thapelo empa ga re lebelela di-statistiki o kry e le gore mo go batho ba e leng gore ba bolaya basadi a na ke bontate ba ba rapelang na mo kwa ntateng ba ba abusang bana ba bona a na ke bontate ba ba rapelang na mo bontateng ba ba tlhekefatsa balekane ba bona a na ke bontate ba ba rapelang na lentswe ke le lereng lentswe ke le lereng ko rapeletse ka lebaka la gore o ile wa utlwa lentswe o wela mo kae o wela mo kae ga e le gore mo teng mo lelapeng la gago o iphitlhela e le gore batho ba etsa ratase o iphitlhela e le gore lelapa la gago le go pitlagantsha pelo mo o tla feleletsang e le gore o etsa tshwetso tse seng tsona lentswe ke le le reng modimo a re ko go rafeletse empa wa ka ipha lefatshe itse gore lefatshe le tlhoile badumedi lefatshe le tlhoile ba rapelang ha o rapela o le motho wa modimo ke mo ebile le dithaele di tlotlang mo go wena tso tsotlhe tse boima di tlatla di lebana le wena empa modimo a re ko go rapeletse re tlhoka batho ba e leng gore ba utlwile lentswe la modimo re tlhoka bontate ba ba tla emang ba kry-a tshwagofatso ya modimo re tlhoka bontate ba e leng gore ke ba ba latelang lentswe la modimo ka moo le rutwang ka teng ke rata mantswe a ka mokgwa a builweng ka teng verse 14 e re ke ba neile lefoko la gago mme lefatshe lona le ba tlhwaile gonne ga se ba lefatshe lena ga se ba lefatshe lena lefatshe lona le ba tlhwaile le diswae mo 15 a re modimo a re ke kopela protection mo go bona o ba sireletse ba fenele ka tso tsotlhe tse o di tlhokegang le ka seno ntate mo teng o boifa modimo ga e le gore ne o le about gore o etse something se e le gore ka o tshwane o tla itshola lentswe la modimo le re modimo a re ko go sireleditse modimo a re ke a go protecta mo teng le ga wena o bona gore o ka tla re bophelo ba gago ga bo sana bokao mo lefatsheng empa modimo a re ke a go protecta mo go tso tsotlhe tse wena o inyatsa mo tsona wena o le motho wa ntate sempe le lentswe la modimo le go fa tshepo gore modimo a re ke a go protecta mo go tso tsotlhe tse e leng gore di tla go setisa wena sa gago se tshwanetse o se etse ke gore o tshepe modimo o nne le tshepo le tumelo mo modimong wa rona bontate ba lla ba llela ko teng ga bana motho yo ba ka buang le ena e be ba feleletsa ba etsa ditshwetso tse e leng gore di a re gakgamatsa re makale re re ke ntate mokete a ka etsang jaana kgande lebaka ke gore lefatshe le batla rona lefatshe le batla go dira ka batho ba ba dumelang empa modimo ene o re tshepisitse pele a tloga a re ke le rapeletse ke le fa tshireletso ke le kopetse tshireletso empa ga nna le wena re sa tle mo modimong ga nna le wena re sa batle modimo re ka seke ra kry-a tshireletso e re tlamehile re ka matsatsi le matsatsi re rapedise malapa a rona re beye marapa a rona ka gare go tshireletso ya modimo gobane lentswe la modimo le re ka tlhalogano ya gago ntate boloka molekane wa gago ka botlhale o mo etelele pele o mo rute ka moo go tshwanetseng go ya ka lentswe la modimo le re o seke wa mo gakalela nna le wena re tlhoka gore mo balekane ba rona ba re etseditseng diphoso mo teng re ba lemose go ya ka lentswe la modimo re ba rute go ya ka lentswe la modimo re ba beye sentle go ya ka lentswe la modimo mo bana ba rona ba tswang tseleng mo teng re sekela ba felela pelo re ba rute le go ba sireletsa mo lefatsheng mo re tshelang teng gobane lefatshe le monate le la sathane le ditakatso tsa teng ke tsa sathane empa nna le wena re sekebe ra itšhilafatsa ka go tseya ditshwetso tse e seng tsona sa nna le wena re tlamehile gore re se etse ko gore re ba rute re ba lemose le ga go le thata jwang ba gana go ukwa empa tshepo yona re seke ra e latlha modimo wa rona o re ke go rapeletse ko go rapeletse ko go rapeletse ga se gore re ka seke ra kopana le tsona gobane lentswe le porofetilo le re lefatshe lona le re tlhoile go tla nna ntse go le thata lefatshe le lwa le maikutlo a rona lefatshe le re tsela tse re di ratang empa rona mo botshong ba rona ka ga re le bafiti mo lefatsheng le re tlamegile gore re seke ra losa focus re nne re le mo tshepong ya modimo re seke ra latlha borona re nne ntse re batla sefatlhogo sa modimo modimo a re rute le ba malapa a rona re nne bontate ba siameng ka gare go maga ya rona re nne bontate ba siameng ka gare go setšhaba sa rona re nne bontate ba siameng ka gare go dikereke tsa rona re nne bontate ba siameng le baagisane ba rona re nne bontate ba siameng le bomalome le boabuti ba ba siameng ka gare go ditlogolo tsa rona ba ithute mo go rona gonne modimo a re ke le rapeletse lefatshe lona le le tlhwaile empa ga re ka ipha lefatshe re tlo bonala re le ba lefatshe re tlole ga re bulela dikgang ra utlwa ba re ke ntate re tlole ga re bulela dikgang ra utlwa ba re ke mosimane re tlole ga re bulela dikgang ra utlwa ba re ke malome re tlole ga re bulela dikgang ra utlwa ba re ke tlhasene o entse tjena le tjena ntumelele ke re modimo wa rona modimo wa rona a re o re rapeletse a nna le wena ka gare go magae a rona re be dikai mo baneng ba rona re be dikai mo balekaneng ba rona re be dikai mo baneng ba basimane ba rona gore ba seka re ke bone ka papa ba seka re ke bone ka malome ba seka re ke bone ka bramoketekete re be dikai tse siameng ka gare go setšhaba ga ke tse re kutlwa ke mang bontate mo re leng teng re iphitlhela e le gore re tletse ka gare go dipelo tsa rona pelo tsa rona di utlwa botlhoko dipelo tsa rona ka moo di imetsweng ka teng re palela ka go jara botlhoko bo ka lebaka la gore lefatshe le kgatlhanong le rona empa ka seno ke a o netefaletsa ke re lefatshe ga le kgatlhanong le wena wena o tlhogololafaditseng estelem o sempene o na le maatla a go utlwa lentswe la modimo o tlhogonolafaditseng lentswe ke le le reng ko go rapeletse ema ka dinao mo teng botlhoko bo bo leng mo go wena bo tlagele kwa thoko o lebelele legodimo lentswe la rona la bobedi ke mo re tlhokang batho ba tshwana le ntate ke moo re tlhokang batho ba tla lwelang setšhaba sa modimo lentswe le re barutwa ba ba ileng ba kgethwa go etsa mosebetsi wa ntate modimo ba re ba ne ba le some le bobedi ba iphitlhela e le gore ga ba rera efangedi ya modimo setšhaba se ata empa ga gona batho ba ba katlang ba thusa ka lebaka la gore leadership e ne e shorta lentswe ke le le reng mo nna le wena re badileng mo go verse 2 and 3 ke rata mantswe a a mo go 12 mo go 3 a a reng itlhophele banna ke itlhopeleng banna o tla tlhalogana gore mo bontshintshing bo bo neng bo le teng go ne go na le batho ba ba neng ba dumela lentswe la modimo go ne go na le batho ba ba etsang go ya ka lentswe la modimo empa ne e se mang le manyaneng a ka tsaya position eo ba re itlhopeleng banna banna ne ba le teng mara ba ba neng ba batliwa ne ba batla di-characteristics tsa bona gore e nne banna ba ba jwang quesene ke gore wena a o teng mo go ba e leng gore ba khetilwe number one e re e nne banna ba ba siameng that is number one e nna banna ba ba siameng ya bobedi e re e nna banna ba e leng gore ba tletse le moya moya wa modimo ya bofelo e re e nna gape le ba ba botlhale jaanong o tla ntlhalogana ga ke re e ne e se bontate ba botlhe ne ba lebelela di-character tsa gago gore wena o itshwere jwang wena o motho o jwang ga e le gore o ne o tlamehile gore o kgetheliwe position e e leng gore ba ne ba ipitsetsa gore e tlamehile gore e be e le ya bontate lentswe le re itlhophileng banna potso ke gore mo rona mo re rapelang teng na re na le banna ba ba siameng na ke potso ya ka ya mathomo ya bobedi na re na le banna ba ba tletseng moya wa modimo ke ya bobedi eo ya boraro na re na le banna ba ba botlhale ba ba ka kgonang go boloka ditaba tsa modimo ga se ba botlhe re ka tla kerekeng ba botlhe ba bangwe ba tlhoka go siama ba bangwe ba tlhoka moya wa modimo ba bangwe ba tlhoka le botlhale empa lentswe le re le batla ba ba siameng ba ba tletseng moya wa modimo le ba ba botlhale gore e nne bona ba ba tlatlang go thusa mosebetsi o modimo a ba khetetseng one jwale ka ga o leng tate o na le maikarabelo a modimo a o fileng ona go etelela lelapa la gago pele na o na le moya o o siameng na na o na le botlhale ba go etelela lelapa la gago pele na o na le moya wa modimo wa go ruta lelapa la gago ba bang ba tletse bo bona ga ba na bomodimo ba tletse bo bona ke bale ba ba re mo ke moaka mo tlhakolla saka ba ba reng nna le ka di-face ke a tseya ga tsotsi ga ne utlwelela nna ke a thubathubaka ke botlhale bo na moya wa modimo ga o teng mo go rona re laola ke moya wa sathane o teng ka gare maikutlo a rona seo re se nagana re nagana bobe fela re nagana go bolaya re nagana tse sa lokang moya wa modimo ga o teng mo go rona botlhale bo modimo a bo batlang mo rona ga bo teng re tletse borona na o tla kgona go etelela lelapa la gago o sena tse di tlhokegang tse ke a botsisa na re tla kgona na re tlhoka maatla a legodimo re tlhoka le botlhale bo o e leng gore modimo a re ka tlhalogano etelela mosadi wa gago pele ruta ba lelapa la gago mo tshiamong nna le wena re na le botlhale boo lentswe la modimo se ka re ga ke le bolela wa re moruti utlwa se lentswe la modimo le se buang ka gore lentswe la modimo a re ko go rapeletse ka gore o utlwile lefoko la me ke tsaya gore le wena mo mosong wa letsatsi la kasheno o ka utlwa lentswe la modimo wa le dirisa ka gare go setšhaba sa rona ga o ka utlwa lentswe le re ka fitlhela malapa a nang le kagiso re ka fitlhela setšhaba se se nang le kagiso re ka fitlhela boagisane bo bo nang le kagiso re ka phela re sena dintsho tse ngatangata re ka phela re sena di-abuse tse ngatangata re ka phela ka kagiso ga re ka sala tse lentswe la modimo le se bolelang le ba ba sa itseng modimo ka rona ba re itseng modimo ba ka fetoga ga se ba botlhe bontate ba e leng gore ba tlhekefetsa ga se ba botlhe bontate ba e leng gore ba sotla bana le basadi ba bona ke ba ba few empa potso mo go nna le wena ke gore mo go rona ba re rapelang re ba ba kae wena ga o ipeya mo sefong o ipona o wela kae re ba ba kae re ba ba kae ba re rapelang ba e leng gore ga re ye go ya ka lentswe la modimo ba e leng gore re ya go ya ka di-stats tsa tsa lefatshe ka mo lefatshe ge le reng stats se tlela mo o kry-e le gore le wena ba o baleletse mo teng o mo teng ka lebaka la gore o ratile lefatshe lentswe le re lefatshe le re tlhwaile mpa wena o patile lefatshe modimo wa kgotso a ntlhonolofaletse lona modimo wa kgotso a lefe botlhale a lefe le moya wa go etelela malapa a lona pele a go etelela setšhaba sa modimo pele a go etelela tso tsotlhe tse modimo a di batlang pele go na le mmina sepela e re lefeleleng mo ke tsamayang go latlhega ba ba ngata empa nna yang tsamaisang ke jesu ke mongwe tsela modimo wa kgotso a ka o fa maatla wa batla morena jesu gore e nne ena a go dutsang ka gare go lelapa la gago boimeng le matlhoko a otlhe a o iphitlhelang o le mo gona re iphitlhela e le gore re tlalelane modimo e nne ena re rutang e ka modimo a ka tlhono le kgotsa mantswe a boletseng ka bonnyane le bofokodi wa kwale dipelong tsa rona ka enke ya lerato amen dumelele ke re a re sapote mantswe a rona kgotsa molaetsa wa rona wa letsatsi ka buka ya pisalome 37 verse 23 kopa o ye o ipalle yona ntate wa ka ko gae pisalome 37 verse 23 modimo wa kgotso o go tlhonolofatsa ke re rise up o oh, man of god e tlo nna le wena re lebogele mantswe re rapele re rapelele le setšhaba sa rona mo e leng gore le ge ntse re le ka gare go di-lockdown re iphitlhela e le gore dinomoro tsa batho ba bantsi ba ba tshwaelegileng di a namelela e tlo nna le wena re lebogele lentswe re rapelele le ba amegileng ke bolwetse bo ba corona a re rapele modimo ya lokileng ka lebaka la morena jesu wa nazareta ke a o leboga modimo ya maatla otlhe ke go lebogela maatla le tshireletso tse o mphileng tsona tsa go tlhalosa lentswe la gago modimo ka lebaka la morena jesu wa nazaretha ke santsene ke tlhalositse mantswe a gago ke a kopa bontate mo ba leng teng jwale ka ga o re tshepisitse gore o ba rapeletse tsosolosa modimo ya matla otlhe o ba tlhogonolofatse maatla a legodimo a ke a fologe gape a fologele mo godimo ga tlhogo tsa bona re kopa tshireletso mo go wena ka gare go magae a rona re kopa tshireletso mo go wena le pelo e e siameng ka gare go bontate ba rona modimo ya lokileng ka lebaka la morena jesu wa nazaretha dintsho tse ngata-ngata le di-abuse tseo re di bonang ka gare go setšhaba sa rona re re re utlwile modimo ya matla otlhe a re rute ke wena a re sireletse ke wena re protecte modimo ya matla otlhe mo go tso tsotlhe tse mpe tse e ka batlang gore setisa rona le ba malapa a rona papa ya matla otlhe yo mobe le ena o kgatlhanong le rona wa re duba ka gare go malapa a rona re fe pelo ya nnete modimo ya matla otlhe re seke ra fela pelo le go losa focus e mo lentsweng la gago papa ya matla otlhe ke ya rapela ke rapella le batho bo botlhe modimo ba phuthego tsa rona modimo ya matla otlhe bao re amileng ke bolwetse ba corona modimo ya matla otlhe ke re ka lebitso lebitso la morena wa rona jesu keresete ke re mo go bo botlhe ka gare go lefatshe la rona ba ba ileng ba tshwara ke bolwetse ba corona ba santsene ba itwanela modimo ke a rapela ke re ba fe maatla le bophelo ka gare go bona ba kgone go tsoga gape modimo ya maatla otlhe le rona ba o santseneng o re sireleditse re ya leboga o re bolokile le ba magae a rona papa ya maatla otlhe ke rapelela dipetlele o baoki le dingaka ba tshwereng ka thata ga dinomoro di ntse di tlhatlhoga a re thuse ke wena a re lwele ke wena modimo wa legodimo papa ya maatla otlhe ka gare go rona go na le ba ileng ba losa maphelo ka lebaka la bolwetse bona modimo re re modimo ya lokileng tlhogonofatsa difemeli tso tsotlhe tse di leng tsa latlhegelwa modimo di tle di kgone go amogela papa ya maatla otlhe re kopela le pheko e ka kgonang go thusa setšhaba sa gago modimo setšhaba sa gago modimo se tlaleletse se phela ka letshogo empa wena wa laya

gobane re tla ba setšhaba se jwang se e leng gore re tlhoka botlhogoputswa boloka le masea modimo bao ba sa tlhaloganeng pheko e re leng mo go yona ba iphelela fela ba itsamaela fela re bua tshireletso mo go bona

re tshwarele modimo ya matla otlhe re ya kopa papa ya matla otlhe re rapelela diteronkong re rapelela di-hospese re rapela di-old age home moo batho ba pitlaganeng teng le bana ba setswang ba senang batsadi modimo re a rapela re re papa ya matla otlhe ga koduo ye e re wela ba sireletse le bona modimo ke batho ba gago re ya ba tlhoka papa ya matla otlhe ga se ka botselle ba thapelo bo o kang fapa ke kopa tsena tsotlhe modimo ya matla otlhe ke tshepa lebitso le le maaka wa morena